Ġesu reġa' qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom. Is-saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed sultan li għamel festa għat-tieġ ta' ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa, imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom, Għidu lill-mistednin, ara, il-mejda tiegħi lesta, il-barrin u l-oġġiela msemmna diġà maqtula u kollox lest. Ejjew għal-festa. Iżda dawk ma tawx każ. Min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna. u bagħat is-suldati tiegħu, qered lil dawk il-qattiela u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu, Il-festa imħejjija Imma lil dawk ma kienx ta' min jistedinhom għaliha. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għal festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħsiena u tajba. U s-sala intliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda. U hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ, u qallu, Ħabib, dan kif dħalt hawn m'intix liebes għall-festa? Dak tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu, Orbtulu riġlejh u idejh u għaddbuh 'il barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Għax ħafna huma l-imsejħin. imma ftit il-mażulin. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. X'dawl jista' jitfa' dan it-tieġ tar-re Fuq x'inhi s-Saltna ta' Alla? Waħda mill-isbaħ immaġini tal-ġenna li nsibu fl-Iskrittura hi proprju l-festa b'ikel fin u ċ-ċelebrazzjoni tat-tieġ reali li ħejja r-Re għal Ibnu. Infatti, fl-aħħar ktieb tal-Bibbja, il-ktieb tal-Apokalissi, insibu dawn il-kliem, L-Ispirtu u l-għarusa jgħidu, Ejja! f'Kapitlu 22, vers 17. X'insult kbir għall-mistednin li jirrifjutaw l-istedina tar-Re u poġġew l-interessi tagħhom qabel tiegħu! Ġesù hawn kien qed jagħti twissija lil-Lhud li Alla stedinhom qabel kulħadd biex jaqsmu fl-istess ferħ tas-Saltna tiegħu. Għalhekk, il-konsegwenza tat-traskuraġni tagħhom biex jilqgħu din l-aqwa stedina kienet tassew se sseħħ għal dawk li jibqgħu ma jagħtux qima lis-Sultan ta' dejjem u lil Ibnu li huwa bagħat. It-tajbin u l-ħżiena li marru jiġbru mit-triq ċertament li jirreferu għall-pagani u l-midinbin. Din hi ċertament stedina ta' grazzja li wieħed ma jistħoqqlux, favur u ħniena li wieħed ma mmeritax. Imma din l-istedina ġġib magħha twissija għal dawk li jirrifjutawha jew li jippruvaw jidħlu għall-festa tat-tieġ bla ma jkunu mħejjija sewwa. Il-grazzja hi rigal mogħti għalina b'xejn mingħand Alla. Imma huwa fih innifsu responsabbiltà enormi. Alla jistieden lil kull wieħed u waħda minna għat-tieġ tiegħu, ħalli aħna naqsmu fis-sebħ u fil-ferħ tiegħu. Inti mħejji biex tiċċelebra fil-mejda b'ikel bnin tat-tieġ tal-Mulej? Mulej, ħallini nibqa' ngħix dejjem għall-kenn tal-preżenza tiegħek u nikber fit-tama li għad narak wiċċ imb'wiċċ fis-saltna tiegħek ta' bla tmiem. Għażiża Marija, Omm ir-Re ta' dejjem, idħol għalija b'talbek, u ħejjini bl-istess talbek, biex meta jasal il-waqt jiena bħalek ikun jistħoqqli post fis-saltna ma' Ibnek fil-Ġenna. Ammen.